Tiştê ku mişter gotine xwe gişîl me hayêx. Debeqa li ecbê de kêwlek. Piştî dawîkirina navbera havînî ku zêdetirî di meha dirêj kir, saleke nû me dest pê kir û cardî dibistan deriyê xwe li pêş xwendekara ve kir

Incax me heqê defter û qelemê zarokê xwe derxist. Malbat berê xwe dan sûk û pirtûkxana da ku pdviyên zarokê xwe bikirin. Vê carê ne wek sala bûrî bû û hesabê malê û sûkê li hev nekirin. Her malbatek dixwaze ku zarokên wan a jiyaneke baş bijîn, zane û xwende bin, timî li pêş bin û di astên herî bilind de bin. Lê mixabin ev gotin aha negiya serî. Welatiyek ji bajarê Tirbespiyê her sê zarokê xwe ji dibistanê dikişîne piştî ev buhabûna ku anha em dibînin. Di her kolaneke û taxeke ji bîrkirî mînakên bi vî rengî pirr in Û ev bûyer neha û tenê li cem vî welatî sekiniye. Şevzad, Wa biryarek derxistin wê cilê dibistana biguherin. Ji xwe dawiya van biryarê wa jî nayê teb'an. Dengê te ne rizlam çêtir got tu dawiya wî bîn û dest pê meke vî îca. Ji xwe girêdayî mijara bihabûnê û derxistina biryara beriya çend roja destaya perwerdê biryareke da got çi dibistan û peymangehê taybet hene werin seknandin. Rawestandin. Rawestandin.

Dibêjin ev biryar hate derxistin ji bo gelek sedeman. Ji bo rêweregirtin li pêş van perwerdeyên taybet ê ku têne dayîn û bi nirxên biha, cardî xwendekar vegerin dibistanên xwe yî fermî û dewamên rojane, gelek navend û dibistan hebûn hatin girtin ji ber ku terxîsa wan yî fermî ji destayê til nebû. Her sê sedem jî zelal û xwaneye û hewce nake ku em serê we bi şîrovê bêşînin.

Rast xebera reşo ye. Tu wer û têd bifikire, tê bibîne ku rêvebirê dibistana kurdî layê xwe bi dizî dişîne dibistana erebî. Meş keçika min meş. Me ne ne got tu şaş bibû tu her li medresê bi kurmancî biştexile. Herfek kurmancî ji te dernekeve ha. Nizla vanê wilo bi kîjan çavî zarokê wal dibistanê dibê ummetun arabiyetun wahide û yan jî li malê humate diyarî ezber dikin. Û dibe ku ew metirsiyek be ku piştî zarokê wana dibistana kurdî biqedînin ji wa re bêjin ka bi kelorya erebî û yan jî di bi zimanê ingilîzî dizane? Berê rewş bi vî rengî bû lê hate guhertin. Anha ji bo ku tu derbasî zanîngehê bibî yekser be keloriya kurdî tê xwestin. Ana birra gotina be keloriya jî ne bi erebî ye? Na na na daqek wî nafirek. Ji xwe gotina be keloriya ne erebî ye. Wê rojê min ser rûtela sezekê min dît. Dibe gotina be keloriya ji heyamê dagirkirina Fransî ya bû.

Hejmarek ji xwendekarên kurdî pirsgirêkek bi wan re derbas bû. Û wek her carê hinek henin li benda tiştekî vî rengî ne, got vê mijarê mezin bikin, dest û niga jê re çêkin û mêş bikin gamêş. Ev çîroka ha çawa dest pê kir? Hejmarek ji du hezar û çar sed xwendekarî bekeloriya qedandin û berê xwe dan zanîngehê. Ji xwe derfeta zanîngehê tune bû ku ji pêvî hezar û heyt sed xwendekarî bigire dest û bike di navbera vir, û Zanîngeha Kobanê de. Li vê derê şesit xwendekar mehrûm dimînin. Ew bi rajî ya war duwazdeh salan bixwînin tabiya dawî şer'an bîn. Wela me roj xwe meşru'ekî ve kilo reşo. Memela nepoxan girmawî. Şesit nepox di deqekê de. Ji bo ku nebe pirsgirêk û ev mamoste xwedî li ke davan xwendekara derkevin, Ev şeş sed xwendekar hatin belakirin li Peymangeha Mamosta ya li bajarê Qamişlo û Hesekê û ev çîroka muzahara û îtîsamê û grava birçîbûnê a ku hinek ragihandin li ser ekranê xwe bela kir, bi şahiyekê bi dawî bû ku ev mamoste dilê xwendekarê xwe xweş kirin. Ez ê xatir ji we bixwazim û vê xelekê bi dawî bikim û bi hêviya ku ev pirsgirêk û rexne li ser were sekinandin û werin çareserkirin. Çareseriya van rexna û kêmaniya